Hei covid nineteen hripui leng avangin ka inkhawm thei lo char char mai ni a, a khaw har thlak hle a, chuvangin Kulikawn Kohhran committee chuan eng pawh ni se la hei social media kaltlangin YouTube lama lo en theih turin, Pathian thusawiina hun hi Pathian-i zan hian hmang chho zel phawt hrih mai tiang tih khan zanah pawh hian hei hun kan han hmang leh dawn a ni. Pathian thu lo ngaithla ang. Johana Bungsawm pali Lal Isua thusawi in thinlung mang ang suh se, Pathianin ring e, kei pawh ni ring ve rawh u. Ka pa inah awmna tam tak a awm a, a awm loh chuan ka hrilh tawh tur che u a ni. In tan hmun siamin ka kal dawn hi. Tin in tan hmun kan siam chuan ka lo kir leh ang a, ka hnenah ka la ang che u, ka awmnaah nangni pawh in awm theih nan. Changrukna, Isuana hnenah keimah hi kawng leh thutak leh nunna ka ni. Keimah a kal lo chu tu mah pa hnen an thleng ngai lo. Chang sawmhnih pasarihna thlamuanna ka hnutchhia a che u, keima thlamuanna ka pe a che u, khawvel in a pek angin ka pek lo che u hi, in thinlung mang ang suh se, hlauh pawh hlau suh se Lal Isuan a ti a ni. Lalpana thu kan za tan malmisawm sa rawh se. Amen. Tawngtai Lalpa zanah hian hei i thu te puang chhuak a, a thei theiin an lo ngaihthlak nan i thunung te chu zan hian puan chhuah leh turin ka rawn buatsaih chho mek ta a ni a. I thu kan chhiar atang ten Lalpa tunlai khawvel buaina harsatna nasa tak kan tawh karah nangma thu chu a pangai reng a, thlamuanna, hlaulo tura fuihna, Kan han dawng tlat thin te hi Lalpa nangmah thlamuantu engkim chung a thaneitu i nih bawk si avangin a thlamuan thlak kan ti a, zanah pawh hian i nangma uapna hnuaia i kaihhruai hnuaia hlim takin dam takin he Covid nineteen pawh hi Mizoram pawh hian kan paltlang chho mek a ni a, i hnenah lawmthu kan hrilh che a ni. Zana kan hun hman tur zawng zawngah Lalpa nangmah min kaihhruai la. Zaia, nangmah faktu tur te, thupuan te, tin, thuhriltu tur Upa Kei Zoremsanga pawh a inbuatsaih na te malsawm la, i thu Lalpa ti nung la, ngaithlatute zawng zawng tana malsawmna thar ni ngei turin i malsawmna i kaih hruaina kan Lalpa duh tak Isua Krista hming thianghlim in kan rawn dil e. Amen. Tunah chuan Secretary, Kohhran Hriat Tur Pawimawh te, puang turin lo ngaithla ang i lo sawm ang.
Kohhran hoten Pathian khawngaihna avangin social media rawngbawlna kan neih zaninah kan han chhunzawm leh thei dawn ta a, Pathian chungah lawmthu kan sawi a ni. Zanina kan inkhawm neih dan tur hetiang hi a ni ang, kan Chairman hi Upa Doctor Rothangliana a ni a, tanna hun hmang turin Pilalro Zami upa bial khatna a ni ang a, zaninah hian zai a rawngbâwl tur kan nei a, nula Ruth Malsawm Tluangi upa bial ngana a ni dawn a ni. Kan thuhriltu tur Upa Kei Zoremsanga a ni ang. Kar leh Pathian ni ni sawmhnih pali zanah inkhawm hi chhunzawm leh tur a ni bawk a ni. Hun harsa tak karah kohhran hote kan awm chungin Pathianin min awmpui a, zing leh tlai tawngtai inkhawm te, tin biakin salai kan ni a, biakin sak pawh Tluang takin kan chhunzawm zel bawk a, Pathian ram kohhran thawh lawm mi hrang hrangte hma kan han sawn zel bawk a, Pathian chungah lawmthu sawiin kum sangni leh sawmhnih pakhatah hian hma kan sawn zel theih na turin kohhran hote thahnem i ngai chhunzawm zel ang u.

Hebrai mite hnena lehkha thawn bung sawm chang sawm pakua atanga chang sawm hnih pasarih thing i lo ngaithlang u. Pathian i hnaih ang u tih a ni. Chutichuan unaute u kawng min ruatsak kawng thar leh nungah chuan puanzar chu kal tlangin Isua thisen avang chuan hmun thianghlimah khan luh kan huam avang leh Pathian chhungte chunga puithiam ropui tak kan neih avangin kan thinlungah chhia leh tha hriatna tha lo chu theh fai sak a awm a, kan taksa pawh tui fim a bual a awmin rinna famkim nei a, thinlung tak thinlung tak zet pu in i hnaih ang u, kan beisei thu rin hi nghing lovin i pawm tlat ang u, thutiamtu chu a rinawm si a, Tin, hmangaih leh thil tha tia inchawk tho turin i ingaihtuah tawn ang u. Thenkhat tih dan anga kan inkhawm tiban san lovin i infuih tawn zawk ang u. Ni chu a lo hnai telh telh a inhriatin i infuih tawn nasa zual sauh rawh u. Thutak hriatna famkim chu kan chan hnua thil kan tihsual luih si chuan sualte tana inthawina awm tawh hauh lo vang a, rorelna hlauhawm tak lo thleng tur leh dotute kang ral tur mai mai kan mai kan hma bak mai a ni. Pathianin a thuthianghlim kan za tan a Kohhrante hmal min sawmsak rawh se. Pathian hmaah i tawngtai ang u. Kan Pa Ropui leh Thianghlim. Nangmah vangin kan nung kan che kan awm a, zan in programme danglam tak te, Lalpa hmang thei ai kohhran te, tha lai te, buaipui tu te zawng zawng he lam light and sound lama Lalpa buaipui tu te zawng zawng nen chanvo nei tu tur te Lalpa, kimchang taka kan lo tel kan lo kal thei avangin i hma lawmthu kan rawn hrel che, lalpa zan inah hian covid nineteen avanga kohhran pumpui inkhawm thei lo mah ila hetiang ang hun tha nangma pawlna hun leh i thuchah ropui tak Te, Lalpa, sawi thei tura i mite i la buatsaih te hi lawmawm kan ti a lawmthu kan sawi e. Lalpa, thuchah sawi tur pawh Lalpa nangin dinpui la, amah a engmah a awm lo. Lalpa nangman i thun kha a ngai thlarau thianghlimin chhungkhat ang che. A ngaithlatute tan malsawmna ropui tak a lo ni a. Nangma lama te hlawk nan Lalpa Kohhran mi ten kan dawn sawn thiam theih nan i Thlarau Thianghlim in i mi te min uap theuh ang che. Lalpa he hun ah hian he biak inchhung ngei ah hian ek tik nge kan inkhawm leh thei ang. He hripui hi reh thuai se kan va duh tak em! Khawngaih takin Lalpa hun tha min pe leh thuai ila, i kohhran te nangmah faka zaia, i thu te zira, i rawng te Lalpa in bawl sak tawn sauh sauh tura he biakinn pawh hi Lalpa i hman tangkai leh theihna turin keimahni tan malsawmna Nangma tan hlawkna keimahni tan pawh lo nih zel theih nan Lalpa, zan in atang hian i kohhran mi te hi Lalpa he biak in chhunga lawi thei leh tur leh he biak in hawng leh thei tur hian hripui lakah min hum hi mang che. Ram zawng zawng ram pawn lama mi te pawh Lalpa nang in Covid nineteen vei zawng zawng te kan hre reng a, he damloh na vanga Nunna tan ta khawhar chhung te pawh kan hria e, Lalpa, khawngaih takin i rawngbâwl chhungkua te tam takin mual min liamsan tawh a, he hripui avang hian. Chuvangin Lalpa zan inah hian kan thinlungin a hre reng a, khawngaih takin zan inah te hian nangma Thlarau Thianghlim zara an lunglenna leh an khawharna te i lam an lo hnaih phah nan mal malsawm sak ang che, tin Lalpa zan inah hei bul min ṭan sak tawh a. A tawp thlenga min hoa min hruai turin i Fapa duh tak Isua Krista kan tana thi a tho leh hmingin kan rawn dil a che. Amen.
Tunah chuan Pathian fakna hla sa turin nula Ruth malsawm tluangi i lo sawm ang.

Pathian fakna hla mawi tak kan ngaithla a lawm hle mai. Tunah chuan Pathian thuchah ngaihthlakna kan lo nei tawh ang a, Upa Ke Zoremsanga Pathian thu chah sawi turin kan sawm ang a, tin inkhawm ban pawh hi amahin hun rawn siam zui mai se la tha ang i. Awle hei zaninah hun lawmawm tak mai kan han chang ho leh a. He hun min hruai thlengtu Pathian chungah lawmthu kan sawi a, tin he hun buatsaihtu Kohhran Committee te leh zanina helaia hun pawimawh tak rawn hmangtu zawng zawng te chungah lawmthu kan sawi bawk a ni. Tin, kan thu ngaithlatu zawng zawng te in zavaiin Kohhran hotu leh Kohhran Lu Lal Isua Krista hmingin chibai kan buk che u a ni. Pathian thu thianghlim lo ngaihthlak chhunzawm i langin Genesis bung sawm leh pakua chang sawm pasarih leh chang sawmhnih leh paruk kan ngaithla ang a. Thuthlung thar lama Timothea thawmhnih bung thum chang khat atanga chang kua sei deuh hlek kan ngaithla dawn a ni. Genesis bung sawm pakua chang sawm leh pasarih Tin, heti hi a ni a, pawn an hruai chhuah hnu chuan i nunna turin tlan chhuak rawh, i hnung lam hawi suh la, phaizawl reng rengah hian ding hek suh, tlangah sawn tlan rawh, chuti lo chu i boral dah ang e, a ti a. Chuang sawmhnih leh parukah a nupui erawh chuan lot ahnung atang chuan a leh hawi a, chi khawn dingah a chang ta a. Timothea hnena tirhkoh Paula lehkha thawn pahnihna bung thum chang khat atangin, Ni hnuhnunga mite, tin hei hi hre rawh, ni hnuhnungah te chuan hun khirh tak te a lo awm ang, mi mahni in hmangaihtu te, tangka ngaina tu te, intivei te, chapo te, Pathian sawi chhe tu te, nu leh pa thu awih lo te, lawmna chang hre lo te, thianghlim lo te, Hmangaihna pianpui nei lo te, huaikawm bawl te, hektu te insum thei lo te, mi kawlh sen te tha duh hauh lo te, vervek te thunu dawn lo te, inngai hlu te Pathian hmangaih aia mahni lawmna mai hmangaih zawktu te a ni dawn si a. Changriata kal ilangin, tin, Jania leh Jambrian Mosia Douda lang khan chung mite pawh chu thutak khi chuan thutak hian do dal thin. Rilru chhe tawh rinna kawngah chuan Pathian duh loh zawng mi an ni. Tin, helai chung deuhah hian chung chakna tinreng hruai chung chu chakna tinrenga hruaibo, Zirfo sia thutak hrephak ngai lo an ni. Chung ang chu hawisan rawh tih changa kan hmu bawk a ni. Zainah hian Pathian thuchah i nunna turin tlan chhuak rawh tih kan ngaihtuah ho dawn a ni. Pathianin a thu thianghlim kan za tan mal min sawm sak rawh se. Amen. Pathian hmah kunin ni tawngtai ang u. Lalpa chungnung ber. Kohhran hote hun remchang min la siam sak avang hian kan lawm em em mai hnenah lawmthu kan hrilh a che. Hun hreawm leh buaithlak tak tawk mek mah ilangin i mi te hi kan dinna ngaiah kan ding nghet tlat a, i hnung zui turin kan in buatsaih thar zel a ni. Chumi avang chuan zainah hian Kan nunna tura tlan chhuak turin thuchah puan tur min pe a, khawngaih takin heng kan thusawi tur hi mal min sawm sak a, a ngaithlatute tan engemaw-ti zawng ta la hlawkna lo nih theihna tura min tih thianghlim sak turin i khawngaihna kutah kan kawl tir a che. Lalpa, nang kan hnenah awm reng la min kalsan lo la, engkim kan tihah hian ropuina leh chawimawina chang zel ang che. Heng hi Lal Isua Krista hmingin kan dil a che. Awle, zan inah hian i nunna turin tlan chhuak rawh tih kan ngaihtuah ho dawn a ni a. He thupui pawimawh tak mai leh lar pawh lar tak mai hi kan tunlai hun tawng mek mai hun khirh tak karah hian ngaihtuah ngai tak leh sawi hun tak pawh a ni awm e. Zaina hian mahni in en zel chungin ngaihtuah ho ila tiin kan han chhawp chhuak a ni a, he thu i nunna turin tlan chhuak rawh tih hi thu hmanhmawh, thumuang chang lo tawngkam a ni a, tlan chhuak tura inturna leh tlan chhuahna tur hmunawm a ni tih kan hriat a pawimawh hle mai. Unaudeu tlanchhuahna hun hi kan nei tlem sawt khawp mai a. Kan hun nei hi ral mek lai hian tlanchhuahna tur dik kan pan a ngai a. Tang reng chung sia tlanchhuak niin ngai te, tlanchhuah tuma tlanchhuah ngaihna hre lo te, him nia inhria him si lo te a awm thei awm e. Chungte tan chuan zanin ah hian Lalpan i nunna turin tlan chhuak rawh tihna sawm la awmawi min hriat nawn tir leh a ni tih kan hriat a pawimawh hle mai. Chutih ang tak chuan Lotate chhungkuain an i himna tur Zoar an pan a, an chhungkuan him ang khan kan chhungkua pawhin kan himna tur Lalisua Krista i pan ang u tah chuan kan him ang. Kan himna tur Lal Isua Krista pan ngai kan tam ta hle mai. Zion-ah hian kan inngaihtuah thar a pawimawh hle a ni. Kan Pathian thu chhiar tak hmasa zawkah khan kan hmu a, Sodom leh Gomorrah-ah lalpan a mite vantirhkoh pahnih te a tir a, tlawh turin an kal a ni. Chulaiah chuan an sual zia lo lang chhuak a, vantirhkoh hial pawh chu pawl an duh a ni. Tisa châkna hrikthlâng nân hman an duh a ni tih kan hmu a, Lota chuan a theih tâwpin chhan tum mah sela, anni chuan an ti lui tlat a, a chunga an ṭuan tâk zêl si avângin Lota tân pawh tihngeihna awm ta lo a ni. Hei hian a entîra chu tisa châkna leh inpâwng neknain kha khua kha a khat a ni tih a tilang chiang khawp maia a hriat theih a ni. Chungavang chuan Lalpan Sodom leh Gomorrah chu a hrem dawn. Chuti tang chuan Lota te chu i nunna turin tlan chhuak rawh tiin a bana hial kaiin a tlan chhuahpui a ni a. Chumi hnuah chuan chu khua Sodom leh Gomorrah te chu a hrem ta a ni tih kan hria a ni. Unau deuh chutiang tak chuan tunhunah hian keini pawh I nunna turin tlan chhuak rawh tiin kan banah min kai mek a, min au mek a ni tih hi kan hriat a pawimawh khawp mai. Kan tlan chhuah lo chuan hremna kan tuar dawn niin a lang ta tlat mai. Vawinia pawh hian tun hma Mizoram kha kan ni tawh lo. Tun hma zawng Mizorama ral muang leh himna kan neih thin ang kha unaute u khawiah nge awm tak ka tih ang kha kan ni ta lo Tih kan hriat a tha hle mai. Kan Pathian thuchhiar pahnihna ah khan ni hnuhnunga mite sual nasat tur zia an zinga Pathian ngaihsak a ngalang te pawhin Pathian thil tih theihna an rin loh tur zia thu te kan hmu a ni. Vawiin ni ah hian chung thil zawng zawnga chu unau tu a lang chhuak mek em? Chutah chuan hei hi hre rawh a tia, he hre rawh a tia chu a hnua a thusawi zawm zela kha a ni a. Ni hnuhnungah chuan a ti, thuthlung tharah hian ni hnuhnung a tih chuan Lalisua lo kal leh hma lawk a sawina khawvel tawp hun, khawvel tawp dawn trep a sawina a ni thin a. Hun khirh tak te a ti a, khawvel tawp dawn trep Lali Sual lo kal dawnah chuan hun khirh tak te a lo thleng dawn a ni. Harsatna lo awm tur thu a sawina a ni a, chutah chuan a sawi zawm tak zelah khan thil hrang hrang mahniin hmangaihtute'n tia sawi chhohah kha sawm leh pariat a rawn chhawp chhuak a ni. Kan ngaihtuah ngun a ngai khawp mai unaute u. Awle chungah chuan khawi atangin nge kan tlan chhuah tur zainah hian i ngaihtuah ho teh ang? Eng atanga tlan chhuah nge ngai ta le? Pakhatnaah chuan tunlai finna atang hian kan tlan chhuah a ngai. Tunlai finna atang hian kan tlan chhuah a ngai. Engkim hria i te, engkim hria te kan ni ta mek mai ti rawh u. Chutiang chu kan ni ta fur mai, kan inzir peih a, kan chhiar chho zel a, Kan kutah khawvel kan hum a, chanchin thar kan hre zung zung a, thenkhat phei chuan khawi khawi a maw kan vawrh darh zung zung zel a, kan hre nasa ta khawp mai. Daniel-a'n hun hnuhnung a sawi naah chuan hriatna te a pung dawn a ni. Daniel-a bung sawm pahnih changlia kan hmu a, chu chu nate u hmana mi khan ni tawh lo, sawta mi sawn ni tawh lo, Tunah hian hetah hian kan tawng ta mek a nih hi. Mihring finna hian hrethiam in a zir thiam lutuk tawh a, kan hrehnem tawh khawp mai. Chutah chuan mi tam tak hruai bo in kan awm mek a nih hi. Khawvel thil kan hrehnem tawlh tawlh a, Pathian thu kan hretlem tawlh tawlh. Khawvel thil kan hrahnem tawlh tawlh a, Pathian thu kan hrahnem, kan hretlem tawlh tawlh a, va pawi tehlul em. Ka hre vek tawh, hmanah pawh chu chu ka ngaithla tawh, hmanah pawh chu chutiang chuan ka awm tawh, kan ti zung zung a. Unatio tawh hi pawi, tawh hi pawi, tawhah hian Lalpa a lu ngawi dawn lo, hmana kan ti tawh emaw, hmana ka lo nih tawhna lamah hian Lalpan min buk dawn lo, enge nia duh? Nitina Kraws pu in mi zui rawh se a ti mai. Nitina Kraws pu kan zui naah hian Lalpa ramah kan kan cheng ang, Lalpa hnenah kan lut ang. A hnen min thlen tir tur tur zawka chu chu chu a ni. Kan intih hriatna te, kan intih finna te, heng zawng zawng atang hian kan tlan chhuh a, kan at ngam a ngai. Mifing te hnenah, mi hre kir ker te hnenah Lalpa a inpuang em em ngai lo. Chuvang chuan kan at ngam pawh a ngai a ni. Unaute u, chu chu kan himna tur a ni ang. Chutah chuan himna pawh kan hmu ang. Korin thawnkhat bungkhat chang sawmhniah engtin nge sawi? Mihring, mifing chu khawiah nge? Mifing chu khawiah nge? Pathianin khawvel finna hi at thlak a ni tih a hriat tir lovem ni a ti mai. Pathianin. Khawvel finna hi arthlak a ni tih a hriattir lo em ni? Unau deuh finna tak tak zawkah chu Kraws ah a ni. Kraws ah chuan finna famkim a awm. Kraws a mifing te hi a tawp thleng a, fing tluan chhuak te an ni thin. Awle, sawi tur a tam a dawt leh kal ilangin. A pahnihna chuan Pathian aia thil dang dah pawimawhna atang hian kan tlan chhuah ngai. Pathian aia thil dang kan dah pawimawhna atang hian tlan chhuak rawh, min ti mek a ni. Sodom leh Gomorrah mite khan an thinlungah Pathian aiin thil dang an dah pawimawh zawk a ni tih a chiang khawp mai. Chhiarin kan hre nghal vek. Van tirhkoh meuh pawh Paul duh khawp khua an nihna hian nawm sip bawlna chuan an rilru a hneh hle a ni tih a ti chiang a. Mahse, unaute u, an tawpna a va chhe em? An tawpna kha va rapthlak em? Ti rawh u. Chu chuan i, Vawinia hian keini pawh hi kan thinlungah nawmsip bawlna hian hmun a chang lian sawt khawp mai. Kan Aizuk, Aizawl khawpui chheh velte chu picnic spot-in a lo khat zo ta a. Khawi ang e, Pathian chu kan dah pawimawh tak zawk le. Heng picnic spot te hi Pathian thusawiina hmun atana an siam a ni ang em? Una deuh Pathian aiin thil dang kan dah pawimawh ta tual tual mai. It tur leh awh tur a tam tual tual a thil a changkang tulh tulh a thil hi tha tawh nia. Aizawl angei pawh hian kan lo va nei tha tawh tak em. Chung zawng zawng chuan kan rilrua te buaiin neih duhna khawvelah min hruai lut a, it duhna khawvelah min hruai lut a, a sap tawngah materialism an tihah khan kan lut ta mek a, a pawi lutuk Thenkhat phei hi chuan maw mobile phone te hi Pathian aiin kan dah hmasa tih a chiang khawp mai. Zing thawhlim a tawngtaina chang ṭha lo hian mobile phone kheuh kan theihnghilh si lo, a pawi lutuk. Lalpa lawm ang em? Chunglam khian lawm ang em? Lalisua an tum aiin midang an kan tum a. Lalisua nun aw aiin mi dang ta kan awt a, kan Pathian thu in engtin nge ti, i vengte ta awt suh a ti mai. I vengte ta awt suh ti te chu unautu kan ngaihtuah peih tawh reng reng lo. Vawiinni ah hian chumi atang chuan kan tlan chhuah a ngai. Ram leh felna chu zawng hmasa zawk rawh u ti chuan chung zawng zawng chu a pek belh chhah dawn cheu nia. Mathai a bungruk chang sawm thum pathum ah Lalisua na sawi te chu, Thlereng mah ila kan zawm tak tak peih tawh chuang lo. Pathian aiin thil dang dah pawimawhna aṭangin kan tlan chhuah a ṭul a. Lalpan kan ramah, kan chhungkuaah, kan mimal nunah hmasa ber nihna chang sela unaute u. Engmah hi dil buai a ngaiin ka ring lo. Engmah hi dil bual a ngai lo vang. A fapa mal neih chhun pawh ui lova kan chatuar nun kan neihna tana min pe phaltu hian Engkim kan mamawh hi min pe phal em em ang tih hi chiang ang u. Pathian aiin thil dang lo dah pawimawh hmasa suh. Pathian aia thil dang kan dah pawimawh nasa pawimawh na tang hian kan tlan chhiat kan tlan chhuah a tul a ni tih Jaina hian i hre thar leh ang u. A dawt leh chuan hun hnuhnung a thil thleng tur atang te hian i tlan chhuak ang u. Nichinah kan chhiar tawh kan Pathian thuchhiarah khan kan hmu a, Thil sawm pariat a rawn tarlang chungah chuan mahni in hmangaihtu a va chiang em tih rawh sawi fiah pawh ngai lo. Sem sem dam dam ei bil thi thi tih chuan vawinia awmzia a nei tawh lo. A pahnihna a tangka ngainatute, tangka sum ngaina thi sual tin reng bul tih Timothea thawnkhat bungruk chang sawmah a awm reng. Mahse unau deuh kan hre duh tawh lova Vawiin nia hian engtin nge kan kal le? Intivei te, chapo te. Chapo na hi sual setan atanga chhuak a ni a. Tlawm na hi Lali sua zia a ni. Pathian sawi chetu te a ti a. Unau te America ram an za sawm sarih chuang zet chuan Pathian awm an ring tawh lova. Pathian an sawichhia sakhua an ngaihsak tawh miah lo. Vawinia an chunga nge lo thleng ta le? Hripuina a nuai nasat ber ram khawi nge kan tih chuan kan chiang? Vawinia an President thlan boruak te chu inhrilhfiah ngai loin kan hre chiang em em? Tu hnathawh nge ni ang le? Hman deuhah khan nei in ang an inkawp tantir lai khan engtin nge Billy Graham a nupui a dam lai Ruth Graham khan a dam lai khan a sawi kha? Pathianin America ram hi a hrem lo a nih chuan Sodom leh Gomorrah hnenah khan ngaihdam dil rawh se. Unautu Pathian hi tlai miah lo vawiin ni ah hian enge America ramah khawn thleng zel dawn kan hre lo. Tunah hian Pathian sawichhetu te chungah hian enge thleng zel dawn? An mithiam an tih te, anthropologists, an tih thenkhat te phei chuan sakhuana hi hmasawnna daltu mai mai a ni ti mek te pawh an awm tawh sin. A pawi khawp mai. Awle tawk rawh se, nu leh pa thu awi lo teh ti a. Nu leh pa chawimawi leh nu leh pa thu awi hi Pathianin a ngai pawimawh lutuk. Thusawm pekah pawh telh a ni. Vawinia he nu leh pa thu awi lo teh u, lo inngaihtuah chiang rawh u, tlan chhuak rawh u, nu leh pa thu awi rawh u. Pathian malsawmna a lo kal ang. Lawm na chang hre lo. Philippi Bungli Changli a lawm fo ru ka ti leh pek thin ang lawm ro ti ti tu hian lawm na chang hre turin lungawi turin min ti a ni. Tin a pariatna chuan thianghlim lo a ti a, nangni in thianghlim tur a ni, kei ka thianghlim si a, vawiinni hian kan la thianghlim zel em? Compensation dik lo thlengin kan hnarh phal ta meuh law, a va pawi em? Heng zawng zawngah hian Lalpa a lo awm ang em? Compensation hnar phal lo khua chanchin sawi tur te hi an awm ta nual mai a pawi lutuk. Hmangaihna pianpui nei lo misual tihna a ni ang, khawngaihna pawh an nei lo tih a sawina a ni. Huaikawm bawl a ti a, hei hi thutiam a ding, thutiam a ding nghet lo, thutiam a rinawm lo te Rem hleih theih loh nei rem hleih theih loh mi harsa a sawina a ni. Kan thutiama baptisma kan thutiama inneih nia kan thutiama kan ding nghet ta lo lutuk a, chuvak chuan lalpa malsawmna kan dawng thei lo aniang a, hektu te tia kan hria kan ramin inhekna inphiar rukna kan pawisak loh dan te, Insum thei lo, insum thei lo, insum theihna hi thlarau rah pakua a sawi, Galatia bung nga chang sawmhnih leh pahnih ah a dah pawimawh te zing a mi a ni. Vawiin nia unautu in ngaihna sual laka kan insum theih lo avangin HIV, aids chu kan hriat angin hripui ang maiin a hluar mek tih kan hria a pawi lutuk. Raichau hlaua bak sual a ngai mang lo te pawh kan awm thei ta, Jew leh Drugs te pei chu sawi lo va leng a ni. Zainah hian kan sawi vek hman lo ang. A dawt leh chuan mi kawlh sen te a ti a, Pathian ṭin a tel loh a huaisenna hian rah ṭha a chhuah ngai lo. Lalpa nena huaisenna chuan a ram a zauh a, Lal Isua Krista a chawi mawi ṭhin. Lalpa ṭin a tel loh a huaisenna chuan. Tual thahna te, ruk rukna te, in rawkna te hringa vawiin ni ah pawh chu chu a ni lawm e. Ruang chhar ti te, mi bo ti te kan hre ta fo mai. A va pawi teh lul em. A dawtlen chuan tha duh hauh lo te ti a, ring ti khawng tlat, Lalpana la ti tliak ang. Tin ver vek te, ar tial fin nihna leh. Thuneihna, Kan duh luat avanga khua hmu mang lo te, zah pawh dawn lo te kan awm ta nual mai a pawi hle a ni. Thunu dawn lo te tia a nghawng tur ngaihtuah miah lova thil ti inthlan ni se kan tlinna turin chuan hmanruai ang pawh kan hmang hreh ta mang lo te pawh hi kan tlan chhiatsan a ngai, kan tlan chhuah a ngai a ni tirh u. Inngaihlu, Pathian hmangaih aia mahni lawmna mai hmangaih hmangaih zawktute sawi tur a tam hle mai, kan sawi fiah vek hman lo ang. Engpawh ni se heta tang hian heng zawng zawng a sawi sawm pariat te hi unaute u van ramah a awm tawh dawn lo va, Lalpa hmunah hmuh tur a awm tawh dawn lo va, chuvang chuan he khawvela heng laka fihlim lote tlanchhiat san lote hi Lalpa ramah engtin nge an luh thei ang le? Kan ngaihtuah va ngai em? Chuvak chuan kan tlan chhuah a ngai. Awle, a Dawtlea chuan Abrahama khan Pathian hnenah ṭum ruk a dil a, Sodom leh Gomora tan khan chu chu lalpan ṭum ruk a ngaithla a, a rem ti bawk. Mahse, ṭum sa rihna erawh chu awm tawh lo ti rawh u, kan hria. Engen chungah thil thleng le mei leh katin A kang zo ta. Vawi nih hian ka ngaihtuah thin, kan rama Lalpa mite hian he Zoram hi Lalpa hmaah tum engzat nge an dinpui tawh? He Zoram hi Lalpa hmaah Lalpa mite hian tum engzat nge an dinpui tawh a? Lalpa hian tum engzat nge min ngaihthlak tawh a? Tum engzat nge min ngaihdam tawh ang le? Kan ngaihtuah thar va ngai tehlul em! Unau deuh a dawh thei reng dawn lo kan Lalpa hi Sodom leh Gomorrah kan hmu chiang khawp mai a dawh thei reng dawn lo. Chuvang chuan tun hunah hian kan tlan chhuah ngai. Vantirhko pahnih te, vantirhkoh pahnih te khan Sodom khua an kal a an lo dawnsawn dan kha kan hria. Vawiin ni ah hian i ngaihtuah thar ang. Zoram hian kan ram fangtu Thlarau Thianghlim Vantirhkoh te hian tum engzat nge min rawn tlawh tawh a, he Zoram hian engangin nge kan lo dawnsawn le vawi nia? Engangin nge kan lo dawnsawn thin niang le? Ngaitu a thiam a va har ta em? Unaute Uk Vantirhkoh te, Lalpa Vantirhkoh leh a Thlarau Thianghlim te hian I inchhung hi vawiin zan nge rawn tlawh tawh? Nangmah hi vawiin zan nge a rawn tlawh tawh che? Engangin nge i lo dawnsawn thin? Engangin nge chu Thlarau Thianghlim chu i lo dawnsawn thin? Lota Pathian mi Thlarau Thianghlim Lalpa van tirh koh, Lalpan a rawn tirh te. that tak a lo dawng sawngtu, lo hawm him tumtu a ni. Mahse, khaw mipuite khan an duh tlat lo, engtin nge an tih? Kiang mai rawh, kiang mai rawh lawt a, i hnawk em mai lawm lo mai rawh an ti mai a nih kha. A pawi lutuk. Vawinia pawh hian Pathian mi te hi tam tak chuan kan ngaithei tawh lo, kiang mai rawh, Pathian thu pawh kan ngaithla peih mang tawh lo. Tiang mai rawh, hei kan inkhawm thei lo a, mahni inchhungah pawh chhung inkhawm pawh kan nei hlei thei lo tam tak chuan kiang mai rawh, kiang mai rawh kan ti ta mai em? I nunna turin tlan chhuak rawh, Lalpa lam hawi leh rawh. Vawiinian vantir kovin a rawn tlawh leh dawn che, thlarau thianghlimin kan inchhung min fang leh ang engangin nge kan dawn sawn? Unau deuh kan ngaihtuah thar a va pawimawh tehlul em? Kan rinna kawng leh kan thlarau nun lam atana sawt tur pawh ni lem lo thil lama in kan tlan nasal tuk a. Pathian thu pawh a tak tak ah chuan a a ril ngai leh a tak tak zuk pawh mang si lo in a in hnialna tur tawk atan te kan la chhuak a. Heng hi Lalpa duh dan a ni vek lo ang a. Khawi atangin nge mei leh ka chu a lo kal ka chuan eng ang in nge rawn kan eng rawng nge tih mai mai ah te then kan lo buai a. Lo buai duh suh. Vana Pathian hnen atang chuan kât leh mei a sur tîr a tiin Bible-in min hrilh a. Vana Pathian hnen atangin a rawn sur tîr a ni mai. Pathian hnathawh leh remruatna hi e chhuifiah zawh rual a ni lo. Pu Chawngkhupan, Kristian Hlavua Number sawmthum leh paruk-ah a lo sawi fel vek tawh. Mihring mihrinna hian in a ngaihtuah chhuak zo lo va che, ka chhandamtu, i thuruk hi a ril lutuk Mihring finna hian hriatna hian a chhui chhuak tak tak dawn lo. Pawm mai rawh, Bible hi pawm mai rawh. I ringhlel thin a, kan ringhlel thin avang hian a lawm. Kan nun in hma sawn theih loh, a pawi lutuk. Nichin a kan chhiar ah khan kan hria. Genesis bung sawm pakua sang sawmhnih leh paruk ah tunge a chi khawnah chang? Lot a nupui engatinge a ringhlel a? A hawi let a, Sodom leh Gomorrah kha kang tak tak lo vang a, khawvel thil in amah lo uai a, ring hlel a hawi let a, chutah chuan chi khawn dingah chang ta. Vawiin nia hian Pathian thuring hleltute hi nakinah chuan chi khawn dingah an la chang dawn. Chutih hunah chuan an hrahna a la thleng dawn a ni. Hun kan nei laiin i tlan chhuak ang u. A tawp berah chuan Lota chu a tlan chhuak ngei mai. Tlan chhuah ringawt hi a sawt a a tawk lo a, Pathian thu kan awih tel ngai. Lota nunah hian a chiang khawp mai. A taksa chu him, mahse Pathian a hniala a thu a awih lo avangin tawpa a tuar leh ta. Tlangah sawn tlan rawh, aw Lalpa tlangah sawn ka tlan ang ka ti nge tih mai loh, phai zawl zawkah sawn le? Chulai saw him zawk anga phai zawl zawkah sawn ka tlan ange? Enga ti nge Pathian a hnial ti rawh u, a hnu zelah enge thil lo thleng? A fanu ten an hrai ruia an mut pui a, fa an hrinsak ve ve a, a fanu upa zawk chuan Moapa, Moap hnam ho thlahtu kha a hrinsak a, a fanu naupang zawk chuan Benamia, Ammon ho thlahtu a hrinsak thung a. Hun lo kal zel ah chuan chung Moab thla leh Ammon thla ho chuan Israel ho tibuaitu leh an hmelma hlun an lo ni ta. Vawiin ni ah hian i ngaihtuah chiang ang u. Pathian thu kan hnial a, a duh loh zawng a kan kal a nih hi chuan kan thla te, kan inchhung tibuaitu, kan khawtlang tibuaitu, kan ram tibuaitu hi a hrin thei sin. A pawi lutuk Pathian thu hnial hi. A pawi lutuk. Chuvang chuan. Vawiin ni ah hian Pathian thui lo hnial thin ah chuan tlan chhuak rawh. Lal Isua Krista hnen ah tlan chhuak rawh an in a lo ngaidam ang che. Unaute kan Pathian thu chhiar tak ah khan Zania leh Zambria-n Mosey an do dal ang khan tih kan hmu a. Hei hi Zania leh Zambria a tia hi Juda ho thawnthu a mi a ni a. Kan hriat angin Aigupta ramah Mosea leh Arona an kal a, anni chu annih hian an lo do dal a, thil mak an tih angte an lo tih khum ve a. Pathian thil tih an lo do dal a. Bible chuan an hming aiah mit lak dawi thiam tiin a dah nghe nghe a ni. Chung mite chu an ni a, Anni chuan thil mak te an lo ti ve mah se, ti ve mah se langin Mosia kaltlanga Pathian hnathawh thil maka chu an hneh thei lo va, an chelh thei lo va. A tawpah chuan chung ti ve tute pawh chuan khawihli an kai ve tho va, hripui an vei ve tho. Lalpa duhloh zawnga kal hi chu a tawpah ṭahna leh manganna a ni.
Vawinia hian i ngaihtuah thar ang u. Lalpa hi a ropui asin. Engkim chunga thuneitu a ni. Zaniah hian aw Zoram, aw mimal, aw chhungkua, i nunna turin tlan chhuak rawh. Vawiin nia kan thil tih mek hi Lalpa duh lo zawng a nih chuan i tlan chhuahsan ang u, i nunna tur rin tlan chhuak rawh tiin Zaniah hian kan insawm thar leh a ni. Lalpa na thu mal min sawmsak rawh se. Amen. Ka lo hrilh lawk lo nain kan inkhawm hruaitu in malsawmna in min ṭhin che ṭha ang e. Ding ila malsawmna kan sawi dawn ania kan Lalpa Isua Krista khawngaihna te Pathian vana mi hmangaihna leh Thlarau Thianghlim awmpuina kaihhruaina duhawm tak chu kan za chungah leh rinna kan chhungte hmun hrang hrang khawvel hmun hrang hrang awmte hnenah Tunah leh kumkhua in lo awm zel rawh se. Amen.